Сиргэ киһиэхэ туһалаах барыта үлэттэн тахсар. Үлэ өй-санаа уонна эт-сиин хамсаныытынан оҥоһуллар. Үлэһит саамай бастыҥа хоһуун үлэһиттэнэр. Үтүө күнүнэн күндү нөҥүгүбүт олохтоохторо уонна куйаар ситимин нөҥүө көрөн олорооччулар, истиҥ истээччилэр! Бүгүҥҥү биэриибит нэһилиэкпит, улууспут, өрөспүүбүлүкэбит хоһуун үлэһиттэригэр, ол эбэтэр иитээччилэргэ уонна учууталларга аныыбыт. Кинилэр идэлээх күннэринэн итиитик-истинник эҕэрдэлиибит! Эһиэхэ эдэрдии эрчимнээх буолаҥҥыт үөрэ-көтө, ыалдьыбакка, кырдьыбакка сылдьаргытыгар баҕа санаабыт бастыҥ тылларын аныыбыт! Эн үлэҥ түмүгэ норуоппут дьылҕата, үйэттэн үйэҕэ дойдубут сайдыыта. Учуутал идэтэ уустук, ол эрэн бочуоттаах, улахан махталлаах. Учууталларга үөрэммиттэрэ кырдьаҕастар, эдэрдэр, Үөрэнэллэр, сарсыҥҥы кэнчээрилэр. Бүгүҥҥү биэрэбит бастакы ыалдьытынан буолар Алексей Васильевич Дмитриев аатынан Ойорто оскуолатын технология учуутала, амарах аҕа, иһирэх эһээ Александр Александрович Чичахов Сунтаар улууһун Сиэйэ нэһилиэгин олохтооҕо Александр Александрович Чычахов тыһыынча тоҕус сүүс сэттэ икки сыллаахха күн сирин көрбүтэ. Технология учууталын идэтин баһылыыр баҕаттан Намнааҕы педагогическай училищены ситиһиилээхтик бүтэрэр. Бу идэтинэн бастакы үлэтин Намнааҕы бастакы нүөмэрдээх оскуолатыгар саҕалыыр. Кэлин дьиэ кэргэнинээн Хаҥалас улууһугар Нөмүгү нэһилиэгэр көһөн кэлэн, күн бүгүнүгэр диэри Алексей Васильевич Дмитриев аатынан Ойорто оскуолатыгар үлэлии-хамсыы сылдьар. Александр оҕо эрдэҕиттэн барытыгар көхтөөх буолан, нэһилиэкпит общественнига, араас тэрээһиннэр бастыҥ кыттыылааҕа. Кини нэһилиэкпит, улууспут культурнай уонна театральнай искусствота сайдарын туһугар сүҥкэн кылаатын уурсар бастыҥ киһибитинэн буолар. Бу сыллар тухары Александр Александрович араас хабааннаах испиктээктэргэ, кэнсиэртэргэ оонньоон, көрөөччү биһирэбилин ылан турар. Маннык киэҥ көҕөстөөх, олоххо дьулуурдаах, барытыгар бары талааннаах

Үтүө күнүнэн, Александр Александрович. Үтүө күнүнэн. Бу идэлээх бырааһынньыккытынан ититик-истинник эҕэрдэлиибит. Онно бу эһи тускутунан кыракый видеоролик көрдүбүт. Кылгас, ону оннук дальше кыртык салбыы кэпсэнэ.

кэккэлэ көтүллэ оруолларга театрдар оннукинан кыттыбытым оллон турунаха дьиэбин Михаил Зощенко хараҥа дьайыы уонна түбэһии испиктээкилгэ эһиги ыаллылар оруолларын оонньообуккут ол ону кылгастык быһа тардан ол испиктээкили көрүөххэйин эрэ

Дьиди кылгастык оонньоон ааспыт испиктээкилбитин көрөн аастыбыт. Ити Майаҕа республикатааҕы күрэххэ кыттан кэлбитим икки. Икки тыһыынча убаһыттаҕа Майаҕа Подулов театр абырарын кыттан кэлбиппит. Биэс буолан, алтыт буолан баран кыттан кэлбиппит. Уонна лауреат аатын ылааммыт итиһибит улаханыта.

оонньообот мээнэ кэлэн манна народнай театрга простой киһи кэлэн артыыстаабат киһи иһин биир бэйэтэ ис баҕатыттан кэлэн кыттар буоллаҕа дии оннук эбии театрга туохпут

Кимин илэргэ тиийэрин сыдааны ыраах булар. Атын ол да боллар бары уже быйыл Народный театр 35 сыллаах юбилея. Онортан өссө даҕаны үчүгэй ороллар кэлиэхтэрэ диэн бигэ эрэлээх булахпыт оонньуу журналыытынан оннуттан талааннаах киһи барытыгар талааннаах диэн бэйэлэҕэ бэттэр. Мин билэргинэн Александр Александрович эн уһанаҕын, уруһуйдуубун, ыллыыгын, артыыстыыгын уонна өссө хоһоон суруйарбиккин дии? Курдук кыралаан суруйабын. Бу хоһоон суруйарга киһи мээнэ ылла да суруйбат. Манна иэйии киириэн наада буоллаҕа дии? турук турукка киириэххин наада турук иэйии киирэр холобур мен туохтан хаалааппыный бастакы куһааммын ийэбиттэн хаалааппын ийэбин түһээтим онтон түһэ мыраады маны хайдары гынан куһаамҥа түспүт киһигэ

Мараннык ийэкээм диэн ыҥырдым. Сирэйгин көрбөтүн, көрбөтөр даҕаны, сэрэйэбин, тапталгын, сылаас хоонньун быыһыгар сытан ыллым аттыгар. Биллим мин ийэ хайдаҕын, бу түүҥҥү түүлбэр саҥардыы барыахпын баҕарбатым эйигиттэн букатыннаахтык тэйэн арахсан.

Тоҕо ийэ диэн мин тоҕо билбэтим үйэбэр. Тыыннааҕын буоллар ийэкэ, таптыам этэ бэйигин наҕыннык, таскар өрүүтүн харыстыы, хаххалыы, тапталлаах куустарын эйигин. Махтанабын оһох биэрбиккэр, махтанабын дьоллообуккар, махтанабын түүлбэр киирбиккэр миигин арыылыы сылдьарга. Олус үчүгэй, интэриэһинэй, баҕайытылардаах киһи uyarыйыах хоһоон эбит. Бу бүгүҥҥү кэпсэтиибитин түмүгэр эн баҕа санаан биир идэлээхтэргэ уонна көрөөччүлэрбитигэр. Коллегаларбын учуутал күнүнэн эҕэрдэлиибин. Бары долуобай буолуҥ, анаан главное долуобуйа, дьоллоох буолуҥ уонна үлэҕитигэр үрдүк ситиһиилэри. Александр Александрович бу биһиги ыҥырыыбытын гар сөбүлэһэн кэлбиккэ улахан махталбытын тириэрдэбит уонна өссө төгүлүттэн идэлээх бырааһынньыккытынан итиитик истинник эһиги кэргэҥҥитигэр махтанабыт, эҕэрдэлиибит уоннаттан аныгыс көрсүөххэ диэри. Махтал.

сыпсырдык дууһалаах ып-ыраас санаалаах иитээччи эйиигин оҕолор таптыыллар кини идэтин толору баһылаан бэйэтэ туспа суоллаах-иистээх үлэлии-хамсыы, айа-тута сылдьар. Бүгүҥҥү биэриибит иккис ыалдьытынан кэллэ, Чуораанчык оҕо сайдар киинин иитээччитэ, Күн Күбэй ийэ, эйэҕэс эбээ Ольга Кимовна Рафаилова. Хаҥалас улууһун ытык нөмүгү төрүт олохтооҕо Ольга Кимовна Рафаилова Оҕо эрдэҕиттэн спордунан дьарыктанарын сөбүлүүрэ. Икки тыһыынча икки сыллаахтан Дьокуускайдааҕы педагогическай колледжка, онтон икки тыһыынча сэттэ сыллаахха Максим Кирович Аммосов аатынан Дьокуускайдааҕы государственнай университеты ситиһиилээхтик бүтэрэн, Билигин эти-хааны сайыннарар инструктор идэтин баһылаан Чуораанчык оҕо сайдар киинин биир тутаах специалиһынан үлэлиир. Ольга Кимовна аҥардас үлэтинэн эрэ муҥурдаммакка, нэһилиэкпит өссө биир эппиэтинэстээх общественнига. Ол эбэтэр нэһилиэкпит депутата, Дьону түмэ тардар дьоҕурдаах профком председателэ, түөлбэ салайааччыта, ону тэҥэ ыраас куоластаах ырыаһыта, артыыс куттаах Нөмүгүтээҕи народнай театрын инникилээх артыыската.

Үтүө күннэн Ольга Кимовна бу идэлээх бырааһынньыкынан итиитик истинник эҕэрдэлиибит. Чэ, онно кэпсэтиибитин саҕалыах. Көрөөччүлэрбитигэр бу идэм туһунан кыратык сырдатара. Мин Чуораанчык оҕо сайдар киинигэр эти-хааны сайыннарар инструктор үлэлиир дьабын. Хас сыллаахтан үлэлиирдий? Тыһынча тоҕус жүз саҕа он тоҕус сыллаах үлэҕэ киирбитим, мен детсадка, бастаан Янканы үлэлээбитим. Онтон тоҕум он биир сыллаахха госпиталга көспүтүм. Онтон тоҕум он алта сыллаахха Попова Анастасия Дмитриевна сэбиэдиссэйбит анаан бу руководитель физического воспитания киирэн үлэлээ диэн сүбэлээбитэ. Онно киириммин оттон күн бүгүнээҕи олору диэччим. Оны дьэ бу күн бүгүҥҥээҥи ыллы илдьэр киһи эн ситиһии бөҕөлөрдөөҕүн буолуо, онтон хаамый биир улахан ситиһиигин кэпсээрэ. Улахан ситиһиим диэн республиканскай конкурска именно эти руководитель физического воспитания күрэххэ кыайан турардаахпын. Онута сиһилии кэпсээтэххинэ Бастаан манна улууска буолбута ол күрэхтэһии улуус бу араас физруктара кэлэннэр бары маннык занятие көрдөрбүт күрэхтэстэхпит дии онно теориялаах онно занятие көрдөрөөһүннээхтиэн этэ кыйбыт киһи республикаҕа аха анда кыйбыт киһи республикаҕа барар диэн да тохсунньу томоро атынныыт этэ Онтон онно манна кыайыммын ананан ол оннура республиканскайга лип барар буола хаалбытым. Хас сыллаахха этэнии? Икки тыһынчы үс сыллаахха этэ. Онтон анараа тыҥааһынна араас улуустартан э, физрук бөҕөтө кэлбитэ. Тыҥааһыннаах киирсии бөҕөтө, бастакы күн теория көмүскээһин. Онтон ол теорияң эйиэхэ занятиер баар буолуохтаах диэн этэ. Онтон иккис күнүгэр дьэ дьарыктар дьарыктары көрдөрдөхпүт дьэ онно буллаҕына мин онно Петрова Ирина Николаевна диэн методистпыт углубленнай дьириҥэтин үлэтин хапсаҕай үөрэҕэ диэҥинэн барбытым онно ула дьүүллүүр сүбэ сэргээбитэ аҕай уонна хасыныгар ол тугу көрдөрдөҕүн дьыдьарыкка, хайдах ол занятие барыстааҕын, показательнай показательнай аһааҕын да буоллаҕына ол дьүүллүүр сүбэ олох барытын көрөр этэ маны билиэмэҕин моторика ребенка барытын көрөллөр моторика занятия оҕо олору уһуохтаах движение иһитсиэхтаахтык аһарыы турар движение буолуо уһуохтаах барытын ону көрөллөр учуоттууллар аһаа уонна дэ киэһэ долгутуулаах туохха уже хылайан элэйэн олоро туохха даҕаны уже реакциялаабат да буолбут этим биле адьаха тыҥааһыннаах киирисииллэр буоллаа диэн Онтон ылан баран арай Хаҥалас улууһа Боропай уолга кем онна инструктор руководитель физическое воспитание диэтим онно кэлли диэбиттэри аа соһуйан хаалдым онно миин кытта Маркова Аксинья Романовна сыдьыбыта музыкальный руководитель просто үһүрдүүр болар мен олох соһуйа хаалыммараммын олоробун ону аарбаттан улан онно дьэ тахан ол грамота булпутугар ону онтон киин киментен арай благодарственный письмо бердилер олох биле манна дигинен эттэххэ наһаа долгуйан наһаа хайан манна нөмүгө кэлэн бараммын

Бу көрдөхпүнэ, иһиттэхпинэ, бу эппиэтинэстээх үлэ бөҕөннөн үлэлии сылдьар эбиккин, род комитет чилиэнинэн, онтон бэрэссэдээтинэ буолбуппун. Ону таһынан детсад профком бэрэссэдээтин дуоһунаһын баһылаабыт эбиккин. Өссө нэһилиэкпит депутата буолаҕын. Бу хайдах барытын успейдыыгыный? Атын бастакы холонум ити родительский комитет этэ. Бастаан оскуолаҕа улахан оҕом киирбитигэр аны родительский комитет класса болбутум. Онтон эти улахан уже класстарга тахсарын саана школ родительский комитет школы булбутум. Онно член быһыытынан сылдьыбытым, онтон онно биһиги кимниин наһаччы түгүлүлээбит Реева Ольга Романовналын оннуттан бары оннук элбэх буоллахпыт команда аһаа команда элбэх буолан шебатык қадіре тахсыылаах паатык үлэлээбиппит онтон ол кэнниттэн кыратык уурайа түһэн баран татьяна петровна кини суот үлэһит буолбутугар эмиэ онно талылын вообще председатель буолбутум онно эмиэ наһаа чүүтүк тахсыылаах паатык үлэлээбитим үлэлээбиппит оттон ол оскуола коллективин кытта қадара бэйэм даҕана сөбүлүүр этим онно онно тахадара Ол кэнниттэн онтон кынаттанам. Аха, онтон кынаттанаммын туох ол бириэмэҕэттэн өссө били туох диэххэ уулуссабыт аллахай ууга барар бириэмэ. Онно буллаҕына Хаҥалас уулусса аһаано туох дьону түмэммин били олох наһаа улахан уу даже маннык этэллэр этэ бу наһаа үчүгэй хииргэ олорон ыаллар эбит уу таһыгар олороллор дииллэр этэ оннук улахан чалбах таххар этэ аны былааны онно былааны бастаан далаха оҕустубуппут били киһи атаан оҕускуола оҕото үлэһиттери атаан барбаттар болла ол иһин далаха оҥорорго ити түөлбэм это округум диэххэ быллаҕа да бэйэм чугас эҥээр соседтарым, уокуруум дьонун ыҥыраммыт бары үчүгэй баайдык далаһа үөрэ-көтө далаһа оҥорбуппут. Онтон бууну дальше ыытыахха наада хайа муҥун туруоҕай диэн бараммыт канала хаһарынан дьарыктаммыт. Дьон да бары эмиэ үөрэ-үөрэ тахсаммыт каналаһа субботниктыыбыт. Онно буллаан тэрийээччитэ эмиэ мин буолан биэрдим. Онон булана кадары дьону түмэр талааннаахпын быһылаах диэммин онно бастакы өйдөбүллэр кэлбиттэрэ онтон ол хаҕана ол соседтарым ол округум дьоно туох депутат бол дииллэр этэ оны буллаана кадыр ол хаҕын халлар идим кадыр толлобун наһыллабын дентарий эдэр тумнаам дим уонна онтон буллаҕына ча бу кэдики араас туох маны мероприятие да этиэ ыһыах ити жол барытыгар анна активнан хаакыттабыт онтон чэ холонон көрүөххэ диэммин депутакка анниспыт Ону наһаа үөрбүттэрэ олох эһиэхэ эһиэхэ буоластыбыт диэн күлэр дэтим мин наһаа үөрүмүн билиҥҥээҥи дылы олох билиэс ол же округум дьонун олох туох баар кыһалҕаларын туорсабын онно хас сыллаахтын депутат

Ол сыл түөлбэ сыла оҥорбуттара уонна Өсөбиитин театр сыла буолбута уонна ол түөлбэм дьонун кытта үчүн баайытык театральная постановка турарбыппыт нэһилиэккэ нэһилиэк түмүк онно үчүгэй баҕайы тыл хатыр үчүгэй баайыта бары кэлэн мии өрө аһаа маннык киһи киһини поддержката поддержкалыылларын аһаа үчүгэй диэн холоорум мин хайыгын аны наһаа бах маассаласка чэлиһи көйдүппүт диэххэ элбэх баҕайы киһи кэлэн кыттыбыта олоххо этэ онтон буллаҕына онто ол сылга председатель профкома талыллыбытым. Били үлэһиттэрим эмиэ били тохтехави доверяйтан дин эрененнер эмиэ председатель профкома талыллыбытым. Онтон наһаа элбэх били туох болан нагрузка общественная нагрузка болламын тетөллөн начальнигиттен эдэр кыыска туттарбытым түөлбэм начаан мигэн ол сылга хобооттара ол сылга түөлбэлэри туохтааммыт хобооппут онно ол эдэр кыз ылбыт иккис үһүс түөлбэлэр хобооппут оннуттан он тоғыз сыллаахха ол театр ыла буолбута дии аннаттан бу күрүөбүн туттуом диэн спектакль

Бүттээбиттэн быһа тардыынан тардыбыт. Бу улахан оролга эн бастакы холонунда. Аата бу улахан оролга спектакль диэҥэ бастакы оонньооһунум буллара ди. Та ол гынан баран бэйэм инник театральнай оонньооһуннарга кыттабын, ти тэрилтэннен концертарга сценкаҕа кыттааччым ол быыһыгар анараа детсадпытыгар сюрпризный момент диэн эмиэ отон утренниктарбытыгар аһаа ол быыһыгар онно эмиэ туох остуоруйалары туруорабыт онно барытыгар кыттан иһэр быллаабын аһаа онон быллаана Оттаахпын диэхпин баҕарабын. Кыра доҕуккут. Кыра доҕук бара. Оннуттан биһи билэрбитинэн ийэҕит Ирина Афанасьевна Кузьмина эмиэ биһи Народнай театрбыт биир тутаах артыската буола кини эһигитини угуйбута буолуо дии. Ааттан оны урут ийем инник бу туохха народный театрга сылдьарын Били оттон эдэр сылдьан оҕо сылдьан туохтуу бөтүн көрөбүн, истэбин наһаа түүннэри быһа репетициялыыр этэ, билет тылын үөрэтэр этэ, онно билет тылын ааҕан иһин көрөҕүн алиха улаана Федо ким Спартак Спартак Петрович Федотов режиссер режиссер дур этэ. Онно билеттон хадара спектакльдарын эмиэ көрөбүн уонна ой кыттыахпын наһаа баҕарар этимэн да ол баҕаһынаан бу дэммигин кэлэммин били толору сылдьырбын ол иһин онно наһаа кыттыахпын баҕараммын ол десака ол сыҥкаларга эн олох бile хоролор билин мин мин мин кыттабын кыттабын дии оннук били эрдэ оннук этэн тон билигин уже миигин маннык

киэһэ киэһэ мин рисунок по номерам уруйдуубун наһаа билүүбүн онно дары өйүм санаам сааһыланар уоскуйабын аhaa үйбүн санаабын саһылыбын эдere астыны дуоһуйаһын дьанабын диэбит курдук то онно маннык ылан көрдөххө билигин аны омук тылларын үөрэтиэхпин баҕарабын кыралаан омук тылларын баһылыы сылдьабын оттон ик хадэрэ маннык өссө хадэрэ атын тугары булан өссө хайдыбыт киһи диэри баҕа санаалар киһи иһин биэриттэн хаҥаттан хаҥа туохха иһин биир үөрэниэн баҕарар булаады битэ бэйэҕэр хаҥаны арыйыаххын оннаттан бу көрөөччүлэртигэр эн бэйэн баҕа харааҕын кыратык күндү коллегаларбын бу идэлээх бырааһынньыкпытынан итиитик истиниэҕэ тэрийбин баҕарыам этэ өссө даҕаны таһаарыылаах үлэни чэгиэн доруобуйаны уонна дьиэ кэргэҥҥитигэр дьолу соргуну Ольга Ивановна кэлэн ылдьыттаабыккытыгар улахан махтал оннуттан өссө биирдэ бу идэлээх бырааһынньыккытынан итиитик истинник эҕэрдэлиибит дьоллоох буолун ыалдьыман харыстанын бэйэҕитин чугас дьоҥутун оннуттан бүгүҥҥү көрүү манан түмүктэнэр көрөөччүлөргүтүгэр барҕа махтал көрсүөххэ диэри